Gyda golygfeydd rhyfeddol, sdim rhyfedd bod yr ymwelwyr yn heidio i Ddyffryn Conwy. Ond prin bod yr olygfa yn poeni llawer o'r cystadleuwyr oedd di ymgasglu ym Metws y Coed ar gyfer pencampwriaeth rhedeg mynydd y byd. Well, this is the 31st running of the World Mountain Running Championships, and it's been a A privilege to bring these championships to the UK and let alone to bring it to North Wales here in the fantastic village of Betws y Coed. Mae nhw wedi dod o bob gongol y byd, o holl ffordd o Zeland Newydd, America, Reidal wrth gwrs. Oedd yr ceremony agoredol ddoe, oedd o'n mwy i chi weld, dweud y gwir. Wrth gwrs bod o'n serious, mae, mae rai ddod, mae o'n wyt ti ar y llwyfan y byd, ond o, o ran yw'r wledydd, mae yna ryw deimlad awyrgylch braf yma o jyst pawb fel teulu 'lly. Roedd y cwrs yn dechrau ac yn gorffen yn y pentre, ac yn cynnig her a hanner ar nifer o lwybrau gwahanol, ac yn codi yn gyflym hefyd, gyda Llyn Elsi yn nodi'r man mwyaf uchel, 250 o fetre uwchben lefel y môr. Hen ddigon i brofi ffitrwydd y mwyaf profiadol o'r hen i'r ifanc, a'r cyfan yn cyfuno i sicrhau bod 'na rywbeth i gadw pawb yn hapus ac yn flinedig. Roedd 'na wythnos gyfan o weithgareddau a thro'r meistri, neu'r cystadleuwyr hŷn oedd i gynta, o 35 mlwydd oed, sydd ddim yn hen gyda llaw, i 75 oed, gydag 11 ras ar y Sadwrn cynta'n unig. Mae'n lot o'r merched a dynion sydd yn rhedeg yn yr meistri wedi bod yn llwyddiannus uh, pan maen nhw'n ifanc. Maen nhw wedi bod i bencampwriaethau y byd dros uh, gyfnod dros blynyddoedd. Felly maen nhw wedi arfer a mi ddeitha un peth. Fel maen nhw'n mynd yn hynach, mae'r agwedd gystadleuol yna dal i fod. Maen nhw'n cael hwyl ar ôl y ras, ond pan mae'r rasio'n mynd ymlaen, mae'n reit serious, dweud y gwir. Dyma'r ail dro'n unig i'r bencampwriaeth gael ei chynnal ym Mhryden. A'r tro cyntaf erioed yng Nghymru, ac roedd y trefnwyr yn ffyddiog bod y tirlun a'r cwrs heriol yn mynd i blesio'r cystadleuwyr. I unrhyw un sydd ond di mentro i loncian ar y ffordd fflat, mae rasio fel hyn yn fwystfil tra gwahanol. It's pretty technical, so that's uh, that's good. But as far as climbs go, you don't have as long a climbs. They're as steep as anywhere, but just not as long and drawn out. You don't have the altitude, so you uh, recover. Most of the international races I've done uh, my career have been in big cities, so it's really, really nice to get away from that sort of thing. Really lovely town, really lovely scenery. Yeah, I love running in trails, so this is perfect. Dwi'n mwyn cael bencampwriaeth y byd a dy stepan drws yn aml, so ti'n gwybod, ti'n gorau cymryd rhan yn dweud a, a dod i gefnogi. Ac roedd na lwyddiant i Gymru, Brenda Jones yn ennill y ras i redwyr dros 70 mlwydd oed a Brenda wrth i bodd. Well, I'm absolutely staggered. I never thought that I would win it. I thought the other folks were in front of me. But um, it's a very tough race. Um, but I've done years of mountaineering and I think I'm just strong. I can't run fast, but I can uh, stick at it. Ac un o uchafbwyntiau'r penwthnos agoriadol oedd Alex Mann yr i 83 oed yn gorffen y ras agored. Well, this is amazing, and these forests are beautiful, aren't they? Absolutely wonderful. Yeah. Great course, great, great organisation, super weather yeah. for us. wow! Erbyn canol yr wythnos, roedd yna gyfle i blant ysgol lleol ymweld â'r cwrs a chwrdd â rhai o'r cystadleuwyr.

It's just something the kids can really enjoy and get involved in, hopefully they'll get excited about it. Gyda gymaint o ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored mawr yng Ngogledd Cymru yn ddiweddar, y gobaith yw bydd y profiadau yma yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. So we'll have loads of photos over the next 24 hours, 48 hours. Roedd yr hael allan ar gyfer y Sadwrn ola. Newyddion da i bawb oedd yn gwylio, dim cystal i'r cystadleuwyr. Rhasys ieuenctid oedd gyntaf gyda Heidi Davies o Aberhonddu yn gobeithio am lwyddiant ymysg y merched. Ond Americanes oedd gyntaf yn y gwres, Ali Ostrander yn gyflymach na phawb. I just went out and, you know, you have to attack the race with a confident attitude and I thought, you know, I can run with anyone. I've trained really hard for years and I'm ready for this. Ond roedd y Gymraes Heidi Davies ddim yn bell tu ôl chwaith. I came 14th last year, so 5th this year. I was really happy, yeah. And your 5th helped the, the ladies team to a yeah, silver, silver, silver medal. medal. Yeah, I've run for GB three times now, and this is my first time I've had a team medal, so third time lucky. Yeah, yeah. it's really good. Roedd na Gymro yn nhîm y bechgyn hefyd, John Spill o Glwb Pedwyr Eryri. Roedd wedi sicrhau lle yn nhîm Pryden ar ôl gorffen yn ail yn y treialon ar yr un cwrs y mis Awst a nawr yn barod i herio goreuon y byd. Dwi'n hapus iawn Dyma'r tro gyntaf dwi'n rhedeg i uh, Prydain ac um, dwi'n meddwl oedd un, oedd un 18 fed ac um, dwi wedi helpu'r tîm i cael uh, y medal efydd. Um, felly, ynddo, da ni gyd yn uh, hapus iawn gyda'r uh, canlyniad. Gŵr ifanc o Dwrci allai hi o ran y bechgyn Ferhat Bozkurt yn gorffen yn glir o'r gweddill. Well done, congratulations Ferhat Bozkurt from Turkey, 4-5, 4 Roedd y blas rhyngwladol yn amlwg wrth i'r merched ymgynnull ar gyfer y brif ras. Ac roedd y gwres ddim yn poeni'r rhain, wel dim ar y dachrau ta beth. Y merched yn mynd amdani go iawn, pawb eisiau manteisio ar ddarnau gwastad y cwrs, achos byddai hynny yn newid yn gyflym. Torodd grŵp bach yn glir yn gyflym hefyd, gyda thair o Bryden, Emma Clayton, Emily Collange a Sarah Tunstall yn ceisio gweithio fel tîm tu ôl i'r Americanes Kimber Mattox, ond megis dechrau oedd pethau. Doedd enwau'r gwledydd a'r drysau'r dynion yn dweud y cyfan hefyd. Ar ysfa i ddechrau, Bron yn ormod i ambell un. Yn ôl da'r merched ac erbyn hyn roedd y dair o Bryden yn arwen, ond roedd 'na olwg bryderus tu ôl iddyn nhw. Efallai bod Maddox yn dechrau colli tir Ond roedd Stella Chesang o Uganda yn agosáu. Crysau melyn Uganda oedd yn amlwg ar ddechrau ras y dynion hefyd, ond yr Eidalwr, Bernard De Matteis, dorrodd yn glir yn gyntaf, ond roedd Fred Musobo yn dynn wrth i sodle. Erbyn i'r merched o Bryden gyrraedd Llyn Nelsie am y tro cyntaf roedd Stella Chesang o fewn cyrraedd. Heibio â hi yn hollol benderfynol i ychwanegu at y fedal aur enillodd hi yn ras yr ieuenctid flwyddyn dwetha. Ac er gwaetha ymdrechion gorau Clayton, Collange a Tunstall, Doedd hi ddim yn edrych fel bod neb yn mynd i ddal y ferch ifanc o Uganda. Roedd yr Eidalwr Bernard Dematteis yn dal i arwain y dynion ac roedd hi'n dipyn o ras am y trydydd safle. Rhwng ei efaill, Martin, a'r Albanwr Robbie Simpson. Ond erbyn diwedd y lap gyntaf, roedd fest felen Fred Musobo yn amlwg unwaith eto. A buan iawn, byddai'r gŵr o Uganda yn gwbl glir. Felly hefyd, Stella Chesang, erbyn iddi basio Llyn Elsi am yr eildro, Doedd neb ar ei chyfyl. Dim amheuaeth pa wlad oedd yn rheoli yng nghefn gwlad Cymru. Gyda Emily Clayton a Emma Collange yn brwydro am ail a thrydydd, gorffennodd Che Sang 31 eiliad yn glir ac yn gampus. Now you're the world champion. Does that sound good to you? Yes, this good. Congratulations. Thank you. Clayton Calange a Sarah Tunstall oedd nesa. Diwrnod da i Brydain. To have a second, third and fourth in a World Championship from the Great Britain girls, I mean, that's absolutely amazing. So, yeah, I'm really, really proud of them. Dwi'n mynd siŵr os oedd Chen Elsie yn atgoffa Musobo, Lynn Victoria yn ôl yn Uganda. Mae'n dy'r cwbl mae hwnna'n fwy o faith na Chymru gyfan, ond oedd yn edrych yn gartrefol iawn. Pwy fydde'n drydydd oedd yr unig gwestiwn erbyn hyn, ac roedd Robbie Simpson yn edrych yn gryf ar ôl pasio'r Eidalwr. Ond doedd neb yn mynd i basio Fred Musobo 44 eiliad o flaen y rhedwr nesa. It's good now, I'm so afraid of Uganda.

Yeah, I'm absolutely delighted, although completely knackered. Dim fe oedd yr unig un wedi blino'n lân, ond gorffen yn golygu gymaint i bawb. Yr unig beth oedd yn weddill oedd y seremoni wobrwyo yn fenyw Cymru Llandudno. Yn ogystal â'r medalau unigol roedd na fedalau tîm, aur i ferched Pryden diolch i Clayton, Collange a Tunstall, ac ymdrechion yr efeilliaid De Matteus yn sicrhau aer i'r Eidal.